Helo! O, diolch yn fawr iawn am ddod yn ôl am sesiwn arall o Byd Bach Ni. Um, dosbarth, baby sensory a cerdd drwy gyfrwng y Gymraeg ydy hwn. Os na, da chi'n gyfarwydd efo Little World of Wonders, be arall sydd ar y sianel YouTube ydy union ei fath, jyst bod o drwy'r iaith Saesneg a mae'r caneuon a fi'n siarad drwy Saesneg ond hwn wrth gwrs, ond a gymaint alw wedi bod am y fersiwn Gymraeg. Felly, Thema yr wythnos yma ydy bwyd. A'r props da ni angen ar gyfer y thema ydy. Wel, mae gen i fasgiad siopa fama efo chydig o um, ffrwytha a llysia ffelt. Sym rhaid i chi gael hwn, achos mi fydda i yn dod yn ôl flaen y sgrin. Mi ellwch chi, os da chi wirioneddol isio, ddod a bwyd go iawn o'r gegin os di'r plant yn gyffyrddus i afal yn un o, neu os da chi'n mymeidio um, dangos y lliwiau gwahanol o flaen y llgada. So mae gen i dymato, banana, moron ag oren yn fama. Ond fel dwi'n dweud, peidiwch â poeni. Ond mae hein yn fwyd go iawn. Achos da ni yn mynd i fod Yn ogleuo. Ogleuo yr, wel, oren, sgen i fe yma, mae gen i oren, mae gen i chydig o fynt, a mae gen i dibag um, ginger, dwi'n meddwl hwnna, ginger tea. Um, a beth dyn ni'n fod yn neud ydy just dal nhw o flaen trwy'n uh, y babis, achos mae o yn ffordd gret o gael nhw i ddefnyddio i synhwyra wahanol, achos er bod nhw eich annog gleo chi'n coginio neu um, so, pan ti'n rhaid cream man nhw gyda'r nos neu cael bath efo lavender, maen nhw yn o gleo, threswm, ond dyda ni eich ddim yn cymryd ar amser i wirioneddol just mwynhau y foment o, o gleo rhywbeth gwahanol efo nhw. Felly, beth dwi wedi gwneud fo'r oren, dwi wedi rhoi chydig bach o dylla um, y math raw. a mae o wedyn yn rhyddhau yr arogl yn gryfach, mi fedrwch chi gael rhywbeth sgynnoch chi o gwmpas y tŷ. Os sgynnoch chi rosemary, neu um, tea bag, peppermint, be bynnag. Um, ond wrth gwrs, os di'r babis yn, wel, wedi gael Gymraeg wynio, neu'n barod dechrau bita chwe mis, illa sa'n nhw licio torri fan i hanner a bod nhw'n dod yn fo ati ceg hyd yn oed. Mae fyny chi, chi sy'n abod eich plant, chi sy'n gwybod be, um, be di cryfderau nhw a be fedra nhw wneud. So, plat bach o bethau neis. A yr ola, da ni di iwsio hwn lot o weithio do, yr sensory blanket. Um, os na, da chi dal heb gael eich dwylo ar un o hyn, uh, darn o ffoil o'r gegin, Byddwch yn ofalus, mae ffoil yn lot mwy, um, mae o'n ripio'n haws a mae o'n fwy brwnt. So, please, hyd yn pan da chi'n defnyddio hyn, please mae'n cael gadael o babis yn unsupervised i'r gair Saesneg. Um, Jess, Jess for com, ond Mae nhw wrth bodd efo hyn dydy. Os da chi wedi cael un yn ystod y daith o Dylan the Wonders, dwi'n gwybod, oedd rhydd y ferch lle, oedd hi gwirion i fod hwn. Oedd mor syml. Reit ta, ar wahân i hynna, fel dwi'n dweud bob wythnos, yn lleisiau, yn corff ydy'r pethau eraill. Felly pause the video now, fel dwi'n dweud yn Saesneg, a cerwch i'n ôl chydig o'r props a dowch yn ôl i ymuno yn y gan agoriadol. Barod? Helo! Croeso mawr i'n byd bach ni.

siŵr bod chi'n gwybod y gan yma, reit? So mae masgiad siopa fi'n fama barod. Pwy sy'n gallu gweld beth sy'n ni? Da ni'n barod? Be sydd yn y fasged siopa, fasged siopa, fasged siopa? Be sydd yn y fasgiad siopa, dowch i ni gael gweld? O! Oh! Moron sy'n y fasgiad siopa, fasgiad siopa, fasgiad siopa. Moron sy'n y fasgiad siopa, moron neis i de. Ww, be arall sy'n yma?

Oren neis i de. Mmm, lot o bethau blasus. Neis iawn. Reita. Dowch i ni ganol y pantos a rhoi nhw ar ein gliniau. Reit, fel dwi'n dweud bob tro, y ddengad i'r plant y mwyaf o support maen nhw angen ar gyfer eu cefna a'i gyddfa chi sy'n nabod nhw. So os da ni'n troi nhw am yr allan fel Hyn, jyst cael yr ifenga jyst efo'r cefn a'r pen ar yn corff ni a bod chi jyst yn mynd fel hyn, ond yr hynaf ni ydyn nhw a bod nhw eisiau bones, bones, bones, gorau oll, da ni'n barod i fynd dro drot, mynd dro drot. Barod? Mynd dro drot ar y gaseg wen, mynd dro drot i'r dre,

A'r rhywbeth neis neis i fi. Mmm! Be sy'n neis neis? O, oh, Millionaire's Shorts Bread o Marks and Spencer's di favourite fi ar y funud. Oh, wrth fy modd. Dwi'n meddwl wyau pasg. Oh, beth fynnag am hynna. Um, reit, beth sgan ar ei nesaf? Tebont bychan ydwyn. Da chi'n meddwl, do'n i'm yn gwybod y gan yma'r fersiwn Gymraeg, tan eisiau llyfrgell Gynarfon efo'r hyd y ferch. a goleri y ddynes oedd yn rhedeg y sesiynau cerdd yn fanna, oedd hi wrth i modd yn canu'r gan yma. So mae Leri, um, hon i chdi, reit, achos dwi dal i chofio hi. Reit, pwy sy'n eisiau panad o de? Neith y babanod fynd ar y llawr o'n blaenau ni ar y cefra neu eistedd fyny, achos da ni wedi bod yn gwneud chydig o'r symudiadau. Da ni'n barod?

yn y fideo Saesneg. Mwy ydych chi'n enw drosodd a throsodd a throsodd, mae'r plant yn mynd i gofio patryma a maen nhw'n mynd i gofio rhythm. Hefyd maen nhw yn mynd i gofio'r iaith a mae hynna wrth iddyn nhw ddatblygu pan maen nhw'n dechrau siarad hwyrach ymlaen. Mae hynna yn mynd o ddydd mawr iddyn nhw. So, pe bynnag diolch i gyfle i ganu, fel dwi'n dweud, sa'ch gallu bod efo'r llais gweitha yn y byd, ond di'ch plentyn chi ddim yn mynd i boeni achos iddyn nhw, maen nhw yn mynd i feddwl bod chi fel llais gorau. So, go for it a keep going. Ie? Yeah? Rwan, gan i ymestyn am... Whoops, y blat sydd efo'r bwyd. O, oh, stiff fan o'n. Um, mi fai nes at y camera chi gael gweld. Um, cadwch y plant ar y llawr os dyn nhw'n hapus, neu'n ista fyny, neu'n sryglo ymlaen fel hyn, neu os dyn nhw'n dod ar eich glin chi, fel mae Lucy efo fi yma wan. Barod? A gyd fe chi'n mynd i ydy cymryd un eitem ar y tro. Ni bach o fynt yma. Fi gweld dwi wedi gwell fod yn onest ydy. Um, a neu fe bynnag pan fydda beirlysio sgynnoch chi, Dwi'n tapio fe i ryddhau yr arogl yn fwy. Mmm, neis. A gyd dyn ni'n gwneud ydy ddalo o flaen trwy'n y plant. Y bobis. Neu os dyn nhw eisiau gwneud i hynna, lle fydden nhw'n trio i fita fo o chawnt. Ond um, mae hyn jyst yn neis iddyn nhw'n cael profi rhywbeth gwbl wahanol. Rhywbeth sy'n nhw'n gwneud yn ystod y dydd fel arfer. Um, just eiliad bach, um, gewch chi gymryd o ar pes eich hunan. Os dyn nhw ddim yn licio fo, so fydwch yn eich blaen. Os gyda fi nesa, o, teabag. O hwn reit, greu mae'n fyny drwy'r rwy'n. Um, so, rydych yn stwffio fo dan i trwyna bach nhw. Just waff bach. Dyn nhw'n mwynhau. Dych chi'n gadar yn agor. Dyn nhw, di cega bach nhw. Weithiau welwch chi tafoda bach nhw'n symud pan maen nhw'n clywed, um, clywed, orogli o beth gwahanol. Neis.

a cariwch ymlaen. A hyd yn oed, weithiau os da chi'n cwcio ar y gegin, neu os dyn hwn yr haicher, just weithiau cymryd, o, sa'ch ti'n licio o hwnna, a just So bod nhw'n dod i arfer defnyddio i synhwyra o wahanol, felly os bod nhw'n gweld lot, bod nhw'n clywed lot o tresor fan nhw'n teimlo Ond, um, ie, yeah, da ni'n anghofio weithio am y trwy yn dydan. So dyna ni, bach, uh, bach cute i chi drwyo. Mae hwnna draw yn fanna. A da ni am ystyn y sensory blankets. Reit, dwi wedi gosod y flancad ar lawr rwan, bach yn swnllyd ydi o'i wneud um, pan mae'r camera wedi troi mlaen. A be am gael bach o tyfu time, amser bola. Um, da chi'n gwybod Wrth gwrs, be di cryfder eich plant os dyn nhw'n hun a maen nhw jyst yn licio rolio rownd a cael teimlo'r blancad gyda gret. Ond y fengach ydyn nhw, neu'r fenga ydyn nhw, sori, um, eich bod nhw'n diarfer. Fel dwi'n dweud, weithiau mae cael nhw jyst dros eich glin fel hyn a jyst yn sbio ar, waw, beth ni'n gweld a beth ni'n deimlo gola yn adlewyrchu. Mae hwn yn ffordd gret achos oedd rhydd y merch y gas gyda hi tyfu taith. So mae cael fy wing dros, dros eich glin fel la. Yn gret. Ond, so cariwch chi mlaen y fanna i sbio beth sydd ar y fanca. A dwi'n mynd i gannu modryb elin enog. Mae hwn yn debyg rhyw greipog go fflat dydy, lle

O, dyna ni. Da ni... Sori, mae Rosie ar ei gwyneb yn fan ar y llawr. Um, Dwi'n gwybod bydd lot yn fan o'r sensory blanket, o'r um, tummy time dwi'n meddwl, dim y sensory blanket, ond cariwch ymlaen, dyfal barhaol chdi'r gair de, a mi ddôn, mi ddôn. Reit, i sgwtio yn ymlaen. Mae fersiwn arall yn sydyn dod i ben. Diolch o galon unwaith eto am ymuno. Gobeithio bod chi'n mwynhau. Na ni ganu y can ta ta wan sy'n gorffan efo si heilwli wrth gwrs. Felly, mae fyny chi, fedrwch chi ddal y plant yn dyn at eich col, neu dros eich ysgwydd, neu cario chi mlaen efo'r goncad. Mae gwbl fyny chi. Felly, Rosie bach, nes di fanna.